Tema, Berdiň begiň çilim problemasy. Birinji arasynda bolup geçen zatlary goýjak, orginal wideolaryny tapmadym, tapanlarymy goýjak.
Eger şo sözleri düşünmeýän bolsaň znaçit boldy biznes diýen zady agzabam oturmaly däl düşýäňmi.
Berdi hakda tiktokerlaň pikiri. Salam aleýkum eziz ildeşler bu günki tiktok habarlarymyzda Berdi Begmenow. Esselämu aleýkum.
Meniň adym Berdi Begmenow. Berdişka diýsegem bolýamy? Berdi Begmenow. Çö!
Begmenow.
Bolýarow agam gaty nerwinelay siz tiktokda-da görýän diňe nerwçil etýäňiz. Men Moskwada bir milliard iki ýüz rublýlik kompaniýa döretdim. On iki million dollar bolýar. Oh my gosh biznes dünýäsini ýatyryp aýlan Berdi Begmenow elli manat şypbyk otuz manat futbolka sözüni gaty owadan edip aýtýa. Elli manat şypbyk kyrk manat futbolka otuz manat plany plany futbolka otuz manat şypbyk kyrk manat. Oh elli manat şypbyk kyrk manat futbolka ana gelin gucci sportiwka. Putbolka diýip ýaman owadan aýtdyňaý. Essalamaleykum men adym Berdi Begmenow men daşary ýurtlarda Türkmenistanyň içinde iň güýçli birinji Söwdagar diýsemem ýalňyşman, men size häzir öz önümim bilen tanyş etjek. Ynha, bu ne kožuşyklar we öz önümimiz, ine, tik etkesinem özüň gördüň, Begmans diýip ýazypdy ol. Arassa öz önümimiz. Bun ýaly batnikler we içki maýkalar we arassaja gelibermeli. Ine, bun ýaly jalbar jinsi kostum özüňiz gördüňiz. Hemme zat öz önümimiz, mesele ýok, zatda hil gowy, öz önümimiz.

Başga näme bar? Indi munýa kepkaçyklara çenli öndürýäsler, meň adym Berdi Begmenow. Karoçi, Dörtguly sport, Dörtguly aýdymçy sport, Döwran aktýor sport. Men, men özümi tanadaýyn size. Men bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylda ejemden Tejende doguldym, elimem iki milliard dollarly. Şondan bärem söwda edip gelýän. Söwdada hiç hili mende hiç zat öňe gidenok, daže bergä yza batdy dost. Şoň üçin men size öz biznesimi aýdaýyn, prosta meni tanasaňyz bolýar, size oňa-muňa diş atyp özümi tanatjak bolýanmy? Düşündiňizdämi oglanlar? Hem bagtyýatlar, hem bagtyýatlar.
Begmedowamy, Begmenowamy, oba, dostumyz bar, şoňa ýüzlenýäs şu wideoda. Dost, sen, oba, biznes etmäni öwretjek diýipsiň, ine, şu görkezäm. Şu görýän boşlugyňdan çykdaýjy etmesi, oba, näme biznes edip bor, şony bir. öwret dost. Ola bir o ikinjiden hem o belli bir watanyň owaň bolmasa diye arkanda durmalar o beýik daglar belli bir watanyň owaň bolmasa diye biz öz ene topragymyzda öz watanymyzda o mähriban dogan garyndaşlarymyz dost ýarlarymyz bilen agzy birlikde o şeýdipjik o iýýäs içýäs ýaşaýas ine görşüň ýaly Kerim sportuň krosowkasyny eýýäs o begenjiň formasyny eýýäs daýanç öýeriň kurtkasyny eýýäs şeýdipjik nesip edenden ýaşap ýörs dost Indi sen aýt, Kibir halkyňa, türkmen halkyna, hawa, ikinji wariandam bolsa, amatly bahadan, hawa, ikinji klasam bolsa, eşik, hawa, satyp hödürläp gördüňmi? Ýa bir öz watandaşlaryňa, öz ildeşleriňe, a, kömek edip gördüňmi, ýetime, ýesire, kösenýäne? Hawa, ýöne şonda-da janyň sag bolsun. Hawa, ejeň saňa dogry aýdypdyr, oglum, beýdip ýörmek nämä gerek diýip. Hawa, beýdip ýörseň, anne meni anlaýan ýok, a, gerdenimde ýüklerim çok diýdirler dost. Şonda-da janyň sag bolsun.
Türkmenistanda belli bloger boljak bolsaň, ilki tanalýaýlaň birine degýäň, söwdagär bolar, efirçi bolar, bloger bolar tapawudy ýok. Gowy edip degýäň, onnoň tanalýaň. Ondan soň bir-iki sany garyp-gasara sadaka berýäň, oňam wideosyny alýaň goýýaň. Berdi Begmenov Begmedow.
Indi dinläýda Berdişkam seret. Senä ýok Berdi seret men ýazdym Berdi ýok däl ine Ilon Mask ol bar gördüňmi näre sahypbolmaly sen kim özüň üçin kim ol sen men üçin bilýäňmi ine

Essalamu Aleýkum. Aň Türkmenistanda söwdagärler içinde nomera diýen diýipsiň. Bu bagtyýar şowa begenç borda söwdany öwredeýin diýen. Maksadyň söwdany öwretmek bolsa köpçülikde köpçülikde beýdip özüňi reklama etmek gerekýär. Öwretjek bolsaň özüne jaň edip özüni gürleşip hem öwredip bolardy olaryň dawasynyň arasyna girip Bir gezek olara sowet berseň, bir gezek olara maslahat berseň, iki gezek öz reklamaňy edýäň, plan, plança pulumma, söwdany planhili ýöretýäň, fabrikamma elli manatdan şlýopka satýaň diýip, fabrika gur diýip, onnoň telekeçilik gurnanyňda, söwdany gurnanyňda, mysal üçin, on müň manat bilen tao söwda gireňde, on müň manda göni fabrika gurmak bolanok. Goý onuň ady fabrika gurnap bolanok, söwdany aýlanyşyga salýaň, hawa söwdany etýäň, wagty gelmegi bilen ötüp bir belli bir derejä populýarny derejä baranyndan soň fabrikada gurnap bolýar, zadam edip bolýar. Kim başlanda fabrika gurnap başlady. BM Sport köpçülikde ilkinjileriň hatarynda iň amatly bahadan halkyň öňüne çykyp halkyň söýgüsini gazanan oglan. Diňleýän üçin sag boluň, janyňyz sag bolsun, galynyna indiki wideoda görşeris, hoş sag boluň. Hamytjan üns berýän boy soňky döwür her gün birini galdyrýas. Olar näme üçin bilýäňmi tiktokda indi kimiň galasy gelse şular şular diýýär bizem samsyklanyp olara jogap berjek bolýas şeýdibem her gün tiktokda bir adamyň argaritmini ýokaryk galdyryp berýär. Hamytjan bilýäňä süri aksaksyz bolmaz diýýär näme etjek biziňem sürimize bada bir güçlanjagy. Bir zat gürleýärlerä hamana tuş türkmenistany özleri eşikli üçin edýäňä gürleýärler ýöne reklamasynyň ömri on iki sagat sürýär ondan habary ýok. Alyp bir zat reklama edýärler, jan edip gürleýärler, ondan soň ol reklama pozýarlar. Näme peýda? Özüňi biderek masgara etmäň. Seniň bilen abraýym aldy, meň abraýym senden öň bardy, düşýäňmi? Yslama haçyby geýindirdim. O, bir topar näçe zwýozdalary geýindirdim Orsýetde. Sen çörege çöçe diýip ürkäň ýa-da. Ol näme diýýär? Kredit, kreditdim-ow, Allajjan ýürege düşmesin-ow. Bu biduroýlukda birinji ýerler künni gutanam-a bir zat diýýä, E, ynanaý-da, ýykdyň-ow, düýşüme girip ugradyň-ow. Bolladaý-da-ow, seň on iki million dollaryň bar bolsa, beýdip masgara bolup ýörmezdiň. Seň on iki dollaryňam ýok, gaty görme. Yslam Mahaçewge indirdim diýýäň welin, bu zatlardan Fýodoryň habary barmy? Ýok gerek? Hawa, men saňa bir zat aýdyp bereýin, sen ölseňem Begenspordyň arkasy bile tanaldyň. Öň sen tanalýardyň-da, biziň habarymyz ýokmy? A? Nä kiçi kakaň çörek gasdyňmy ýüzüň ana naý dogan erän kaloşa meňzeýärow kündük şeýdip durow ýüzüňow ullakan bebebet ow yzdybat etme sen ow ana naý da ow kündük. Begmenow. Öö Berdi Begmenow on iki million dollary bar kompýuterden hä Excel-e zada düşünseň pizizdes biznesmen boldugyň bor menem düşünýän pizizdes biznesmen däl ýöne Edil seň diýen zatlaňa menem düşünýän, ýöne erbet biznesmende gelle ýurtda görkez etjek zadyň, o, o taýda oňa degip 12 million dollaryň bar bolsa, össygan. Kakoýda bir nirde bir eşikçä degersiň, bir eşik öz güni bilen bolup ýören adama degmeýäň, o. Şoňa degip galjak bolup bir ýarym müň adam geldi efirime diýip. Nirde bar oň zadyň o? Türkmenler seň diliňe-de düşünenok, ola seni tanamok eken mundan öň. Oňa degip özüň galjak bolup on iki million dollaryň bar diýip. Nirden dollaryň bar-ow seň-ow?

Hä oňa öýtdüňmi? Öh, ne urmaryna öýtdüň-ow. Şyp bygmaly! Aýow öňden getiräýdä senem. Dur dur özüm eltip berjeň. Uspaň içýän futbolka seret ýazylgy duran zady. Işsiz. Planifti familiýasyňam ýazyberýär soň kakajan sen bu futbolkany çykarýaň. Daşary ýurda poçta edýäň. Egniňe sen şura geljek bet futbolka geýdirýäň. Futbolkany taýyn edýänçäň men Excel öwrenjek. Söwdalar pesräk eken bu. Şeýtmesek bolanok hiç ýere baryatda hasap çykanok. Salam.
Men Berdi Begmedow. Men on iki million dollar pulum ba, bir million sanak magazynym ba, geýindirmedigem adamym ýok. Magregor, Habib, Muhammed Ali we şuňa meňzeş adamlar. Ynanaňzokmy? Ine men size görkezeýin. Prosta al, ine.

Essalam Aleýkum Dostlar Berdi Begmenow saňa ýüzlenýän bratok korotky ýasny gaýrat ediň diňläň Biz owala salam dogry bir biriň agzyna öýkensem hem Essalam Aleýkum edem bolma dost Allaň ady ol pes etjek bolma Onam saňa wideow oklanyldy senem gaýdyp hem wideo-da çekjek bolma biziň öz garagöz oglanlarymyza gel wideow oklandy aç şu aýda magazyny sat kastýum balaňa bäş ýüz manatdan Müň manatdan bar sen sataý. Hemme öýlenýän oglanam senden alsyn, seň zadyňy şeýle kaşitini boljak bolsana. Mekdep okuwçylaram senden alsyn. Ana o Hamza Atçymaýew diýdiň, Yslam Ahaýew saňa zar däl-aý brat ol seni reklama üçin geýindirendiňmi? Geýindirjek bolsaň gel bizde-de bar çempionlarymyz-la. Gel geýindir ana, Alparslan bar ana birinji ýerally. Başga-da kän bar-aý tüweleme baýdagymyzy al-asmana galdyrýan. Gel geýindir bratok. Gel. At şu taýdan magazynda. Hä, kyrk manat elli manat eden bolup bar-a, nemetmi? Şo kyrk manat elli manatlar şeýtdirip baha döwüp satýany sebäpli garaguz oglanlar geýinýär. Geýinse-de öz türkmen oglanlarymyz geýinýär. Öz, öz Türkmenistanyň raýatlary geýinýär. Sen ýaly barpo başgalara hyzmat edenok bul oglanlar-la. Dost, senden sapak aljak adamym ýok. Maňa çyk, men öwredeýin söwda edilişini zat. senden sapak alyp saňa zar boljak ýok ynanaýda şol şu reklama edýän oglanlaň baryny ýeke ýeke çagyr şolaň bary Allah tagalla zar ynsana zar däl şolar hemmäňize salam aleýkum. Esselämu aleýkum men
Berdi big man. Men hemmeksa kömek edýän. Ýöne men ony gorkuzamok. Mende 25 milliard aborot pul bar. Bedeň Sports. Men sana biznes öwretjek. Men pança batsa etmeni hana mokdowan. Etýänlerem halamok. Ýöne men pizdes baý. Hoş.
Hytaýa gitme dana Türkmenistanda önümçiligi döret. Türkmenistanyň içinde ejelemize iş dörediň. Berdijan agam zawod diýdiň fabrika diýdiň önümçilik diýdiň Şo zatlar bar agam ýokdur öýtme ine şu görýän zatlaň face space eşikleriniň önümçiligi agamjan şu. Ikinji ýagdaýda egerde men biriniň göwnüne degen bolsam biriniň bir zat eden bolsam onam bagyşla üçünji ýene bir gezegem ýatladýan meniň maksadym halk tarapa poddežka berip agzybirlik bolsun diýip meniň niýetim diňe agzybirlikde. Muny aýratyn gürrüň. Hawa, agzybir bolalyň, dost bolalyň, dogan bolalyň, agam, bilýäňmi, bu bir zat aýdyp geçjek-dä, şu mysal üçin, aýdymçylar, sungat işgärleri, aýdymçamyka, muzkantamyka, nähili agzybir şolar-la, men pylança manada-ow, men pylança ondan go-, mysal üçin, men aýdyp, Hemradan men gowy aýdýan-ow, elli milliona gidýän-ow, döwüp baka diýsem, e, bir lysy kelle näme diýer, ýubanutymy aýdýarlar-da, agam, dogry däl, Ondan halk bilýär, Hemra jan nähili aýdýar, Hajy jan nähili aýdýar, Ahmet Atyjanow nähili aýdýar, ol başga-da ady agzalmadyk halypa aýdymçylar bar, nähili aýdýar, bilýäňmi agam, halk bilýär. Şonuň üçin sport, mysal üçin, Begenç sport nähili urbinde, Bagtyýar sport nähili urbinde, Kerim sport nähili urbinde, beýikmi, pes, halk gollaýar. Şonuň üçin, mähriban dostlar, şu agam senem ýokarda ugratjak diýip ýazypsyň, Entä gelenok o tekstiliň dur bize garaşyp dur ow kim aljak diýse mähriban dostlar şu tekstil saklyk begenç. Agam salowmaleýkim.
Agam şu wagtjyk internetde gördümdä seni agam. Konkretno pully oglan diýýä on iki million dollar diňe oborotda diýýä agam. Bilýäňmi? Menem indi seni görüp höwäslendim. Eşik açjak agam özüm tikdirjek Türkmenistanda i daşary ýurda onam özüň sazlap berersiňda agam bilýäňmi gara diýjek bolýan zadym agam poddeşkaň gerek maňa şu wagt üýtgeşik summada bir bäş müň töwerek gerekdä bilýäňmi on iki million lira bäş müň lira agam ýöne ýolda gaçyrylýan pul gereklay maňa düşýäňmi agam ondan nesip bolsa ideýam bar tuda suda millioner diýilýän bar şol agam bilýäňmi

Götüň görnüp dur diýenler gon gürleýärem. Berdi geldi maňa şu gün işe. Bermersiň başlyk. Hawa. Ýok, entek aýlanyp. Gel hemen ýanyma ugrat şony. Boldy başlyk. Berdi! Köýnekleri nämä çalt dikaňlap? Berdi! Täze gelenler şu gün. Öýlenýänler üçin.
Myrat beýen sporda diş oklaýanlar köpelipdir, jogap goýbersene diýýär. Beýen sporda kim diş oklaýan bolsa, To bilip goýuň. Murat sport hemişe begenjiň arkasynda begenç sportuň arkasynda. Arkadaşlar şu wideo Myrat sporta degişli. Begini. Nireden çykdyňaý möjek. Waleykimessalam agam Myrat sport göterýä diýdiň begenç sport döwüşýä diýdiň sen näme etjek agam indi Nireden çykdyňaý agamjan netiň näme seň sakalňa dama sallanjak oşa eme bolupdyr-ow tüweleme. Näme etjek bolýaň şuma üstünden güljek bolýaňmy wengr sportuň emiraty sportuň üstünden güljek bolýaň howwa halka hyzmat edýä döwüşje oňarýaňmy senem edam oňaryňam götüň ysam oturda o sen nirden çykyp nire kim bile sataşyp ýörsüň o Adamlar nesip bolsa iki üç günläp tiktok açsaňyz diňe begenç sport Berdi Begmedow, Bagtyýar Şop, Kerin Sport, Myrat Sport, Emin Sport, şolaň diňe Repli Dis atly wizalaryny görersiňiz.
Begenç Sport, Bagtyýar Sport. Esselamualeýkum. Gowmy taplaňyz? Janyňyz sagmy? Otyr soňunda saman. Meniň adym Berdi Begmenow. Türkmenistanyň telekeçileriniň içinde belki birinji ýerleriň birine girýändir daşary ýurt boýunça. Men Moskwada bir milliard iki ýüz rublilik kompaniýa döretdim, on iki million dollar bolýar.
Nollon. Berdi Begmenow meň adym Dörtguly, familiýam Amanlyýew. On iki million dollaryň bolsa, Begenip bol gyz aýakda gezip ýören biz ýa peşekde gezip ýören goltuklary ýara bolda elleri mazor bolda jan agam ugratda bir million dollaryny o men otel ýaçaýyn elli elli işleşeli howa gelnejeler iş alaýyn o işläp bermezler ýa eýlede beýlede bärde meň otel ýanymda işläp durar ýaly ýa bolmanda sazlap paýlaşdyraýyn o olaram otel ýaça Dura giçik muňa se diýmäkäm süýşgura hiçiňede pul beremok ýok özüm otelýa şgaýlyk berjek süýşgura maňa ugradýa a bolduklar ýara boldy oglanow bizä şu begenji sportçany görüp ba arzan eşik gördük kytaýa gatnaýan gördük a seňem janyň sag bolsun onda biz edýän bolsaň garaşýas saňa.